Gudden Owend bei Dikrech TV. Haut mol nees eng Kéier aus dem Conservatoire National de Véhicules Historiques. Enn Mee huet hei eng nei temporaire Expo gefangen, Eleganza su strada weist déi ganz Entwécklung vun den italienesche Gefierer am zwanzegste Joerhonnert. Bis den zéngte Mee 2026 steet den Autosmusée elo am Zeeche vun den italienesche Gefierer an hirer Entwécklung. Et ass dëst och eng Hommage un d'Eleganz vu klassesche Modeller wéi de Lancia Lamba vun 1930 Oder de Fiat 500 Topolino vun 1938, déi den Iwwergank vun der manueller zur industrieller Produktioun weisen a fir d'Exzellenz vun dem ganz fréien italieeneschen Automobilbau stinn. Feelen dierf natierlech och net déi schéi Vespa, déi gläich mat sechs Modeller vertrueden ass. Eleganza su strada vergësst awer net och déi méi banal Gefierer. Motorrieder, dat war ee vun deene wichtegsten Transportmëttelen direkt nom Krich, well d'Leit wollten einfach raus, se wollten net méi doheem bleiwen. Auto war awer nach relativ deier an dofir sinn och einfach eng extrem Mass u Motorrieder entstanen an dofir hu mer dann eebe gekuckt, fir esou vun all Joerzéngt oder esou awer Autoen ze hollen, déi wierklech exemplaresch dofir och stinn a wou een dann och d'Gefill huet, jo, mir sinn an Italien. Besonneschen Highlight vun der Ausstellung ass den italieenesche Motorsport a seng bedeitend Autoen, Marke wéi Ferrari, Maserati, Ducati an Aprilia. Och dobäi de Stangelini Modena, deen den Nicole Koop emol gefuer huet. De fréiere Lëtzebuerger Rennsportfuerer kritt iwwregens elo och eng ganz Vitrinn am Musée zur Verfügung gestallt. Well ech mengen, wa mir awer e Lëtzebuerger Automobilfuerer hunn, dee wierklech gutt Course gefuer ass, da muss een dat an engem Lëtzebuerger Musée dann och, Automobilsmusée virun allem, dann och e bësse würdegen. An dann Enn des Joers ass ugepeilt, fir dass och nach eng Ausstellung iwwer de Grand Prix de Luxembourg opgeet, zesumme mam Cooper, deen de Grand Prix 51 gewonn huet. An d'Fluchtauto vun der Grondduchesse Charlotte oder vun hirer Famill, wéi si eben 1940 domatter an Amerika geflücht sinn. Fir de Weekend vum 13 Dezember ass doriwwer eraus och eng Presentatioun vum Buch F40 vum Ferrari-Ingenieur a Schrëftsteller Gianluca Pico geplangt, dee fir déi Geleeënheet och wäert selwer sur place kommen. Am Joer vun Eleganza Sustrada gëtt also och iwwer d'Expo eraus nees munches gebueden. Eemol am Joer sinn déi ganz Muséeën hei zu Dikrech gratis op de sougenannte Lumo Days. Den Autosmusée konnt dëst Joer wuel net matmaachen, Well d'Haus fir déi nei Expo ëmgebaut gouf. Trotzdeem bitt Dikrech a Saache Muséeën en interessante Mix, deen ëmmer fir vill Interessi suergt. D'Muséeën zu Dikrech fillen sech dacks ze vergiess zu Lëtzebuerg. Do sinn d'Longo Days eng wëllkomm Geleenheet fir och mol mat am Fokus vum nationalen Ugebuer ze stoen an da mat Animatioun fir Opmierksamkeet ze suergen. Zanter Joren hu si duerfir am Militärmusée de Quadriga Club op Besuch, dee virun der Dier d'Leit an déi richteg Ambiance bréngt. Mir hunn hei déi amerikanesch Kiermes organiséiert, déi mer schonn déi lescht véier Joer organiséiert hunn an et ass dëst Joer ebe bësse méi grouss. ginn an mir hunn och ganz vill Spiller fir d'Kanner organiséiert, zum Beispill et muss ee Minne sichen, et muss ee Granate schéissen an et muss ee morsen. An d'Kanner si ganz frou, well mir hunn dann och, jiddwereen dee matmécht kritt dann och ee klenge Kaddo. An déi, déi komme si begeeschtert vun deem, wat am Militärmusée gebuede gëtt an si dat och nach gratis ze gesi kréien. Well I think this is a very beautiful museum, we're very happy we can visit it and especially since we're Dutch we're very happy it's for free. We have not visited any other museums in Dikrich, but I specially come here with my family because I'm interested in the history of the Battle of the Bulge. Ech wollt dee Musée erëm eng Kéier kucke kommen, well et ee mat deene schéinsten ass vun der Ardennenoffensiv an et ass einfach interessant, eben d'Geschicht kennenzeléieren, wat hei am Land 1944, 45 geschitt ass. Ech géing soen, jiddweree soll kucke goen, zemools jonk Leit, well iwwerall elo erëm Krich ass, déi solle gesi wat geschitt ass an der Welt. Ech fannen et wonnerschéin a gutt erkläert. Am Geschichtsmusée iwwerdeems probéiere se all Joer eppes Neies ze fanne fir d'Leit unzelackelen. Dëst Joer war dat e flotte Rallye duerch de Musée. Bei de Luvo Days loosse mer eis ëmmer eppes ganz Extraes afalen, well et ass jo och en Dag wou. D'Famille kënnen an de Musée kommen a se solle Freed hunn. An do hu mer eis dëst Joer rëm eppes ganz Extraes afale gelooss. An zwar ziele mir iwwer eist Hausgespenst. An dat ass am Fong eng ganz flott Broschür op Däitsch, Franséisch, Englesch an natierlech Lëtzebuergesch, wou eist Hausgespenst säi Musée bësse vu sech aus verzielt a wou Stickeren da kënnen agepecht ginn, wou ee gesäit, wat hatt op deene verschiddenen Niveauen am Musée Besonnesch Elteren appreciéieren esou en Ugebuet, dat d'Kanner motivéiert eng Muséestour begeeschtert duerchzehalen. Awer och ouni Gespenst si si begeeschtert vun deem, wat een hei ze gesi kritt. A wat mir enorm gutt gefall huet, dat ass fir emol ze gesinn, wéi Dikrech eemol ausgesinn huet, wéi d'Stad opgebaut war, wéi dat Ganzt sech entwéckelt huet, wéi et nom Krich nei opgebaut ginn ass, déi ganz Geschicht an insgesamt d'Atmosphär hei gefält mer enorm gutt. Ech fannen et super fir dass een och mol iergendwou higeet oder hikënnt wou een nach virdrun net war, aner Optioune gesäit an och mol mat de Kanner eppes ënnerhëlt wou een nach net esou virdru gemaach huet. Ech fannen dass immens flott well een hei ganz vill interaktiv Statiounen huet an en ass ganz modern an huet trotzdem awer eng gewëssen Atmosphär an iergendwéi ass all Etage awer anescht. Dat heescht mir hu lo schonn 3 Etagë gekuckt. A lo si mer op de Minus eent komm an hei ass et nach eng Kéier komplett eppes anescht, well hei d'Krypta ass. An voilà, hei hu mer wierklech d'Gefill, mir dauchen e bësse méi déif nach an d'Geschicht an. Ech fannen d'Lumo Days sinn am Fong eng gutt Initiativ, einfach fir d'Leit ze motivéieren an d'Muséeën ze kommen an vläicht och verschidde Muséeën innerhalb vun engem Dag ofzeklapperen. Jo voilà, Dikrech bitt sech do och perfekt un, well een hei direkt e puer Muséeën huet, déi een dann kann innerhalb vun engem Dag kucke goen. Also kommt och mol roueg eng Kéier an d'Muséeën op Dikrech, wann et net gratis ass, et ass absolut derwäert. Nationalfeierdag ass net méi wäit, deemno ass et Traditioun, dass am Virfeld vum groussen Dag de Buergermeeschter aus der Gemeng, D'Wuert un d'Vollek riicht. Dir héiert duerfir elo dem Charles Weiler seng Usprooch fir den Nationalfeierdag 2025. Léif Dikrecher Bierger, den 23 Juni, eisen Nationalfeierdag, ass fir eis alleguer e wichtegen an e schéinen Dag. Et ass de Moment, wou mer zesummekommen, fir eist Land, eis Fräiheet an eise Mateneen ze feieren, grad an Zäiten, wou d'Welt ronderëm eis méi onsécher ginn ass. Et ass dëst Joer e ganz speziellen national Feierdag. Et ass dee leschten, mam Grand-Duc Henri un der Spëtzt vum Staat. Hie war 24 Joer e Staatschef, dee sech duerch Mënschlechkeet, Verantwortung, Gefill an Dignitéit ausgezeechent huet. Dofir soe mir him haut e ganz grousse Merci, him an och der Grande-Duchesse. Am Oktober iwwerhëlt d'Nief Groussherzog Guillaume offiziell d'Roll vum Staatschef, mat u senger Säit der Prinzessin Stéphanie. Si verkierperen eng dynamesch, biergerno a modern Monarchie, déi d'Wäerter an d'Traditioune vun eisem Land mat weiderem Liewe fëlle wäert. Mir freeën eis op déi nei Etapp an der Geschicht vun eiser Monarchie a wënschen haut schonn dem Ierfgroussherzog vill Gléck. Hei zu Dikrech, an dorobber sinn ech houfreg, hu mer e ganz staarkt Zesummeliewen. Egal ob Lëtzebuerger oder Net-Lëtzebuerger, mir halen zesummen a mir respektéieren an ënnerstëtzen eis do, wou et néideg ass. Dëse Geescht vum Matenee, vum Respekt, vum Zesummenhalt a Solidaritéit ass de wichtegste Bestanddeel vun eiser Identitéit hei zu Dikrech an eppes, wat eis staark mécht a wourobber mer houfreg kënne sinn. Als Schäfferot setze mer eis dofir an, dëst Zesummeliewen nach méi staark ze maachen, mat neie kulturelle Manifestatiounen, mat neien Events wéi dem Ieselsfestival an der nei beliefter Dikrech Plage. Mir wëlle Plaze schafen, wou Mënsche sech begéinen, Grouss a Kleng, Jonk a manner Jonk, fir sech kennenzeléieren, sech auszetauschen a flott Momenter ze schafen a mateneen ze deelen. Och d'Biergerparticipatioun gëtt weider ausgebaut a gestäerkt. De participative Budget steet dobäi symbolesch fir eng Politik vum Nolauschteren, vum Dialog an dem Mateneen. Zesumme mam Projet Hashtag NeiDikrech ass et ee kloert Bekenntnis fir méi Transparenz, méi Demokratie a méi Biergerbedeelegung an eiser Gemeng. Mir versprach, dës Weeër wëllen ze goen a mir hale Wuert. Ech wëll Iech alleguer vu ganzem Häerze Merci soen, fir Äert Engagement, Äert Vertrauen a fir dee staarken Zesummenhalt, deen eis hei zu Dikrech auszeechent. Komm mir fuere weider esou, zesumme fir Dikrech! Ech wënschen Iech alleguer a mengem perséinlechen Numm an am Numm vum Schäffnener Gemengerot e schéinen Nationalfeierdag a vill flott Momenter mat Äre Léifsten. Vive de Grand-Duc Vive Lëtzebuerg a vive Dikrech! De City an Event Management Service vun der Gemeng regroupéiert zanter dësem Joer de Service vun der Kommunikatioun an dem Marketing an de Service Culturel, dee sech schonn ëmmer ëm Eventer a Fester zu Dikrech gekëmmert huet. D'Idee hannendrun, de ganze Festivitéiten zu Dikrech neien Elan ze ginn an dës och no baussen gutt ze vermëttelen. Mat zwee Leit méi am Service kritt d'Saach Driff, D'Preparative fir Nationalfeierdag a déi nei Dikrecher Plage lafen op vollen Touren. De City an Event Management Service vun der Gemeng huet den Ament all Hänn voll ze dinn. Gläich eng ganz Rei vun neie Fester an Eventer muss preparéiert a kommunikéiert ginn. Virop de Virowend vun Nationalfeierdag, wou dëst Joer eng Partie Neierungen ustinn. Well deen Dag op Sonndes fält, gouf sech iwwerluecht fir aus dem Volleksfest och e Fest fir déi ganz Famill ze man. Mir hunn Karussellen, mir hu Kiermesbuden do a mir hunn och Jongleuren an Artisten, déi do optrieden. Den Highlight ass awer d'Nicky Ninja. D'Nicky Ninja ass eng Rapperin, déi mat den Dickecher Schulklassen

Dat alles fënnt also nomëttes op der Kloosterstadt, wou et natierlech och ëm déi gewinnten Iesstänn vun de Veräiner gëtt, grad ewéi vu 7 Auer owes un déi bekannte musikalesch Animatioun an dann um hallwer 11 de Fakelzuch. Eng weider Rennerung ass trotzdeem fir méi spéit geplangt. Den traditionelle Fakelzuch muss sinn an vue datt mer d'lescht Joer mat eisen Droneshow een immense Succès haten, Hun mer geduecht mir giffen des Jahr nach een drop setzen. Mir hun e puer Drohne méi an mir kënnen lo déi Biller méi animeieren mat engem 3D Effekt an mat bessen méi dynamesch Musik. Mee do muss der kocke kommen, der muss ech selwer iwerzeegen. Déi ganz grouss Nouveautéit zu Dikrech, dat wärt awer dest Joer d'Plage sin, fir déi lo e komplett neit Konzept ausgeschafft gouf. Mat neiem Look, neiem Logo an neiem Numm. Den D am Numm steet fir Dikrech an hieft sech duerfir faarflech of. Nieft dem visuelle Changement soll awer virun allem hei ewell ronderëm d'Auer eppes gebuede ginn. D'Plaz ass ëmmer op, jo, et gëtt kee Ruhedag an deem Sënn, dat heescht se ass an der Woch all Dag op vun zwou bis owes siwen an de Weekend bis néng Auer. Dat heescht do hu mer wierklech vu bis, Beachvolleyball, Schnuppercoursen zesumme mam lokale Club, mir hunn Afterworken, mir hu Concerten, mir hu Cocktailworkshoppen och mam Clément Elie hei aus dem Café Mich. Do ass fir bëssen bësse jiddwereen eppes eppes dobäi. Et gëtt also nach esou munches z'organiséieren am City an Event Management Team. D'Spannung, déi klëmmt esou lues. Mir sinn elo genau 8 Woche virum Ufank vun der Plage, fir d'Plage elo opgeet. An elo kënnt déi heise Phase. Also elo si mer am Gaang, mir ginn elo e bësse nervös, elo kommen Entscheedungen, déi musse getraff ginn. Saachen déi nach musse geplangt ginn an jo et gëtt elo spannend. Trotzdeem soll de Spaass iwwerweien, d'Virfreed ass op alle Fall grouss. Hei wäert jo och eppes wierklech Innovatives fir Dikrech entstoen a scho beim groussen Opening den 18 Juli kënnen d'Leit sech freeën op e Patt dee mëttes um 5 Auer vun der Gemeng offréiert gëtt, grad ewéi op eng musikalesch Animatioun vum Feinsten. Mir hunn e groussen Headliner souzesoen, C2Tree kënnt och op den Opening an dono geet et mat engem DJ, mam DJ Skid weider bis eng Auer nuets an dann hu mer och verschidden Animatiounen sur place, eng esou eng klenge Cocktail, Cocktail Bar déi ganz amusant ass, wou ech denken, datt d'Leit och vill ze kucken an ze schmaache wäerten hunn an voilà. Mir hunn och déi lokal Clibb, déi dann Iessen a Gedrénks verkafen, dat heescht de Volleyball Club, si verkafe Gedrénks an de Fussball, si verkafen dann Iessen fir d'Leit um Site, dass si natierlech och net hongreg an duuschtereg heem ginn. Also den 18 Juli onbedéngt am Kalenner androen. De ganze Programm vun der Plage fannt Dir och op der Facebook-Säit D'Plage zu Dikrich. Da steet nach en anert neit Event un, dat d'Geschäftsleit an de Syndicat d'Initiative an Zesummenaarbecht mat der Gemeng organiséieren. An zwar soll dëst Joer am Kontext vum Ieselsfest den 28 Juni am Park en Ieselsfestival entstoen, wou de 27 an 28 Juni och wäert e Stroossemaart am Zentrum organiséiert ginn. Den éischten Dag owes ass duerfir och fir musikalesch Animatioun am Zentrum vun Dikrech gesuergt. An zwar mam DJ Siano vun Dikrech. De Rivelino mat Siano ass de gebuerene Museker. Den DJ, Museksproduzent an Dänzer héiert a sech net gutt op den zwee Oueren, wat duerch eng Krankheet a senger Kandheet kënnt. Awer seng Léift zur Musek huet sech scho ganz fréi gewisen. A seng Mamm huet hien dobäi ëmmer staark ënnerstëtzt, huet him laang Michael Jackson Placken heem geschleeft, un deenen hien sech regaléiert huet. Later I actually got more into hardcore music that was very popular in the Netherlands and yeah with the time I became a dancer of course because that was actually because of my neighbours they were hardcore DJs.

Eigentlech ass de Rivellino zu Rotterdam opgewuess, wunnt awer zanter enger Zäit zu Lëtzebuerg. Duerch eng Lëtzebuergerin, déi hien an engem Club zu Rotterdam kennegeléiert huet. An der Tëschenzäit huet hien eng Hip-Hop-Danzschoul zu Nidderaanwen, eng eegen Danzgrupp, produzéiert d'Woch iwwer Musek a leet de Weekend als DJ Sianu op. Seng nei Heemecht? Dat ass elo Dikrech, wou een och de 27 Juni owes am Kader vum Ieselsfestival optrëtt. I'm very happy to play in Dikrech and it's of course my home town now Donkey so yes I'm very happy to be part of the Dikrech community. First of all the landscape.

De Revelino ass e Pionéier vun der Amapiano-Musek, enger Zort House aus Südafrika. De Vollblutt-Museker mat südamerikanesche Wuerzelen vermësst staark Holland, d'Nuetsliewen an d'Iesskultur zu Rotterdam, de Party-Vibe. Awer seng nei Heemecht ass elo zu Lëtzebuerg, dofir ass et säi Plang, Nuetsliewen hei e bëssen opzemëschen. Wëllt Dir den DJ Siano eemol live erliewen, da kommt de 27. Juni owes um 7 an den Zentrum vun Dikrech, wou hien eng éischte Kéier fir Dikrech optrëtt. Zanter der Rentrée 2024, 20 geet en Deel vun de Kanner aus der Crèche bei den Debbessen moies an den Holderbësch, an dat bei all Wieder. Aus dem Pilotprojet Bëschcrèche ass mëttlerweil eng fest etabléiert Struktur ginn, déi net méi vun Dikrech ewech ze denken ass. Den 13 Juni war déi offiziell Ouverture. Et war eng ganz freedeg Geschicht, wéi den 13 Juni déi nei Bëschkréich vun Dikrech ageweit gouf. Och déi Erwuesse ware richteg amused. Dobäi war et schonn e Projet, dee seng Zäit verlaangt huet, wéi de President Claude Thill a senger Ried erwäänt huet. Eng éischte Kéier war d'Directrice Mireille Weiland 2015 mat der Iddi komm. Néng Joer dono, de leschte September, du gouf et eescht, wéi zwou Educatricen mat engem Grupp Kanner eng éischte Kéier an de Bësch geschéckt goufen. Zanterhier ass hei ronderëm eis Bëschkreesch ass et net roueg ginn an haut sinn et 14 Kanner an 3 Erzéierinnen an ee Minibus. Do e ganz grousse Merci un eise Schäfferot, deen moies d'Wäschbieren mat engem breede Laachen an de Bësch féiert.

Sur des éléments naturels, ils y renforcent leur équilibre, coordination et conscience corporelle. Moies fréi awer fänkt den Dag an der Bëschkréischt nach méi roueg un. Wann d'Wäschbiere géint 8 Auer mam Bus aus der Kréischt eropgefuer kommen, gëtt emol fir d'alleréischt zesumme gefrühstückt. Ma dann, mir frühstücken wa mer ukommen. Nom Frühstück kucke mer mat de Kanner, wat si wëlle maachen als Aktivitéit. Mir proposéieren de Kanner Aktivitéiten an déi Kanner, déi net wëlle matmaachen, déi däerfen da fräi spillen. Déi aner Kanner maachen da mat enger Educatrice déi Aktivitéit, déi geplangt ass. Fräi spillen, sech fräi beweegen, fräi entscheeden, dat ass d'Devise vun enger Bëschcrèche. An dofir gëtt et och eng Matschkichen, an där bal alles erlaabt ass a sech dierfen d'Educatricen hei net agräifen.

A wat seet de Simon? Natierlech hëlfen ech dir! Also maan si sech zesummen op de Wee. D'Entwécklung vun der Sprooch gëtt am Bësch awer natierlech net vernoléissegt. Dëse méisproochege Grupp Kritt dofir och reegelméisseg am Sproochelabo Geschichten a verschiddene Sprooche virgelies oder awer et ginn zesummen op e puer Sprooche Lidder gesongen. Dee léiwe klengen Holzzuch, op deem si hei sëtzen, gouf vun der edukativer Ekipp selwer hiergestallt. Dat edukatiivt Personal an der Bëschkrich ass mat Häerz a Séil bei der Saach an d'Kanner, déi profitéieren. Also déi Kanner sinn immens frou hei. Am Ufank hate mir Kanner, déi konnte sech nach net richteg am Bësch beweegen, also och Trëppelen sinn oft gefall. An dat sinn elo déi, déi hei rennen an wou mir esouguer heiansdo Mama lues soen. Also d'Kanner sinn immens glécklech hei am Bësch. Esou eng Crèche am Fräien bitt einfach méi Méiglechkeeten wéi eng normal Crèche. Esou dierfen d'Kanner och bei de Preparativen fir dat selwer zoubereetend Iessen eng Hand mat upaken. D'Wieder spillt egal wéi keng Roll, et gëtt dobausse gespillt a giess, egal ob et reent oder schneit, a vun Abrëll bis September gëtt souwisou eng Mëttesrascht am Bësch gemaach. An engem natierlechen Ëmfeld opwuessen ass gutt fir d'Gesondheet a fir d'Entwécklung vun de Kanner, déi ass hei dann och rasant. Net nëmmen déi Kleng kënne sech gutt developpéieren, wa se hirem Kierper fräie Laf loossen dierfen. Och bei deene méi Groussen ass dat nach esou. An dofir hat den LCD hei zu Dikrech dëst Joer zesumme mat Professionellen aus dem Danzberäich E ganz besonnesche Schoulprojet op d'Bee gesat. Mir si kuerz virum Optrëtt vum Danzspektakel Warriors 360 Grad. Eng 9 Schüler aus dem LCD preparéiere sech mat hire Coachen op de grousse Moment op der Bün. D'Madame Bodor, eng vun de Proffen, déi dëse Projet initiéiert huet. Ma dat heien ass en alternative Projet zu deem Angebot, deen an der Schoul ass. An der Schoul kann een Theater maachen, et kann een an den Orchester goen, et kann een an d'Chorale goen. Awer et gouf elo hei am LCD gouf et nach kee Projet, wou d'Schüler sech d'Méiglechkeet hunn, fir hir Ideeën an hir Emotiounen iwwer de Wee vum Kierper auszedrécken. An do koum d'Idee op, fir en Danzprojet an d'Liewen ze ruffen. Jo, a wann een en Danzprojet huet, da brauch een dann eben och professionell Dänzer, déi eben dee Projet da begleeden. Moien leeft alleguer, ech heesche Delia an ech maache mat an de Spectaclen mat. Warriors ass am Fong eng parascolaire Aktivitéit. Am Prinzip gouf eemol d'Woch nieft der Schoul geprouft. D'Stéck soll eng ënnerlech Rees duerch Emotiounen a Gedanke sinn a gëtt deene Jonken d'Méiglechkeet, hiren ënnere Krieger ze entdecken. E Warrior deen net onbedéngt kämpft, mee éierlech mat senge Gefiller ëmgeet. An dann och natierlech all hir Talenter erauszekiddelen, dat ass natierlech och ëmmer esou e bësse mäin Dada, wat stécht an all eenzele Jonken an mir hunn immens vill Iwwerraschung zum Schluss kritt. Bon, dat kënnt oft ëmmer um leschte Stëppel, op eemol soen se, oh kann ech elo nach danzen oder kann ech elo nach en Danz maachen oder kann ech elo nach sangen oder esou an natierlech, Ech gräifen dann direkt do drop hin an soen, ok hei mir maachen dat. Mee et ass awer ëmmer e bëssen e Stress, well d'Sidd een sech, ok konnt der net éischter mat ären Iddie kommen an esou. Mee voilà, et ass ganz wëllkomm an ech sinn immens stolz op se. Si hunn immens gutt geschafft an et ass schéin ze gesi wann Jonker opbléien a Freed hunn, hir Iddie mat ze maachen. Et gouf enk zesumme geschafft, och ënnert de Groussen, ënner anerem mam Dänzer Sven Soares, fir dee jidderee léiere kann ze danzen, dat fir a jiddwerengem dran. Mat der richteger Uleedung wier alles méiglech. Eraus koum dann och eppes Onvirstellbares, Jonker, déi sech hei op ganz neiem Terrain komplett entfale konnten. Au fur et à mesure quand même.

Donc voilà, tout est possible. Dat ass och ëmmer meng Satisfaktioun bei esou Projeten, dat ass, si kommen un, si sinn immens schei oder onsécher oder voilà, sinn ganz vill dann nach am an deem de Fait, dat se an engem Inconnu sinn, dat mécht dann och Angscht an dann ah wat soen dann d'Schüler, wa se op d'Bün ginn an esou weider an dann a bemol lues a lues, bon dat dauert dann e bësse bis se och Vertrauen hunn, bis se och emol mech kenneléieren, de Sven kenneléieren. An dann iergendwann deblockéiert sech eppes an dat ass esou e spannende Moment, esou e ganz emotionale Moment, well ech mer soen, dat ass am Fong de Sënn, firwat ech esou Projeten einfach ganz gäre maachen. Och am Lycée si se frou iwwer d'Resultat vun dësem Projet, soudass aner Spektakelen

Musikaleschen Highlight vum Mount Mee, dat ass hei zu Dikrech awer dat traditionellt Béierfest am Park bei der Gemeng. Och 2025 war der PMD hiert flott Fest nees gutt besicht. D'Béierfest zu Dikrech ass e ganz bekanntent a beléiften Fest, och wann et wesentlech méi kleng ass wéi munch aner Eventer am Stiedchen. Natierlech virop bei de Politiker. D'Béierfest kommen, ech mengen et ass ee must, do muss jiddwereen hënkommen, also ech sinn all Joers hei, leider ass mäin. Mäin Mini lo schon eidel, mee dee ka jo en enker gefëllt gin. Also ech wënschen jiddferengem vill Spaass an wéi gesot ech hoffen dat d'Weder hält. Ech fannen dass d'Béierfest ass ëmmer eng gutt Opportunitéit fir vill Leit ze gesinn. Et gëtt genuch ze drénken. Mir sinn nach net geduscht gi vum Wieder, mee hu Chance. Dowéinst ass ëmmer flott all Joers heihinner ze kommen. Jo ech fannen dat immens schéin. Et ass relativ flott mat där Kuliss wou een hei huet, zumools am Park. Also fannen ech dat dofir ganz flott. An och nach besser souguer mat deem Dikrecher Béierfest, dass et souguer gratis Béier gëtt, de Fräibéier, fannen ech immens flott. Esou kënne mir nach e bësse méi Spaass hu bäi deem Ganzen. Fir d'Philharmonie vun Dikrech ass d'Béierfest awer nach vill méi. Ëmmerhin ass den Event eng vun hire wichtegste Finanzquellen, awer keng ouni Prinzipien. Mir probéieren dofir als Musek och ëmmer live Musek op der Plaz ze hunn. Mir kucken do natierlech och regional Orchesteren dann ze engagéieren, mee et ass eis wichteg als Musek natierlech, dass mer live Musek op der Plaz hunn, dass mer och jonk Leit ënnerstëtzen an dass dat net alles aus der Béchs kënnt. An déi Rechnung geet op, och wann d'Wieder fir d'Béierfest 2025 net zum allerbeschte war, d'Stëmmung déi war et egal wéi. Am Juli dann steet een anere grousse musikaleschen Happening um Programm, de Forum international pour flûte et piano. Et ass dëst schonn déi 37. Editioun vun dëser héichkaräteger Summerschoul fir Studenten a jonk Professioneller. Den Organisator Carlo Jahn seet eis lo, wat een dëst Joer op kee Fall verpassen dierf. De Forum international pour flûte et piano zu Dikrech ass. D'Fro de wéi ni virdrun. Fir déi 37. Editioun vun der musikalescher Summerschoul hu sech am Ganzen 69 Museker ageschriwwen, 53 Flüttisten a 16 Pianiste vu 27 verschiddenen Natiounen. Jo, à part dass natierlech déi, nebst der Internationalitéit vun de Schüler, och déi vun de Proffen. Well esou vill ass dës Joer, well mer esou vill Schüler hunn, hu mer natierlech och misse bei de Proffen e bësse bäibauen, sou dass mer dëst Joer aacht verschidde Flüttisten, Proffen hunn, och erëm vun aacht verschiddenen Nationalitéiten, zwee Proffe fir de Piano, den Daniel Blumenthal, deen jo zur Saar gehéiert vun Ufank un, awer dëst Joer nei dann de Lëtzebuerger Pianist Jean Müller, wou ech mech wierklech Driwwer freen, dass hien och dann dobäi ass an dann déi üblech Begleeder, wou dann d'Schüler begleeden an de Concerten an och während de Coursen. De Jean Muller an all déi aner Proffe kann och de Public den 18 Juli beim Concert d'Ouverture an der Aler Kierch erliewen. D'Proffe maachen ëmmer den Optakt vun der Summerschoul. De Schüler dogéint bleift den Ofschlossconcert virbehalen, deen déi Kéier de 27 Juli stattfënnt. Awer och dotëscht ginn et ëmmer nees ganz flott Concerten, déi ee besiche kann. Dat wierklecht Faszinéierend beim Forum pour Flütt et Piano ass awer déi länneriwwergräifend Entente, déi hei entsteet an déi een och wärend de Concerte spiere kann. Zanter 1988 hunn am Ganzen 1.300 Studenten aus 58 verschiddenen Nationalitéiten um Forum deelgeholl. Also dat wat mech ëmmer faszinéiert als Organisator ass ze kucken, wéi déi verschidden Nationalitéiten zesummeschaffen, sech kenneléieren, Frëndschafte schléissen, déi laang halen, déi déi wat e richtegt Netzwerk gëtt an och mengen ech fir en Aussenstehenden, deen elo einfach op e Concert kënnt, wäert dat spieren, déi Internationalitéit, déi Sproochen, déi Leit, déi aus China kommen, aus Amerika, awer esou gutt aus der Ukrain wéi aus Russland, déi sech do fannen, Taiwanesen mat Chinesen, also et ass scho ganz spannend. Musek verbënnt, well et eng Sprooch ass, déi jidderee verstoe kann. Wëllt ee gären an de Genoss vun deem kommen, wat de Forum international pour flûte et piano an där Hisiicht ze bidden huet? De ganze Programm mat de Concerten fannt Dir op www.forumflütpiano.com. Wat déi nächst Wochen hei zu Dikrech usteet? Dat gesitt der elo am Agenda a mir gesinn eis dann erëm am Juli an zwar wäerte mir do vun der neier Plage berichten. Also bis dann, Äddi! Den 22 des sechste Mëttes um 4 ass op der Klooster den Optakt vum Volleksfest um Virowend vun Nationalfeierdag mat engem grousse Familljefest. Owes um 7 dann geet et weider mat dem gewinnte Concert op der Plaz. Um hallwer 11 ass de Fakelzuch ugesot, um véirel op 11 geet et direkt virun mat der Droneshow, déi een och vun der Kluuster aus suivéiere kann. De 27 an 28 Juni fënnt deen éischten Ieselsfestival statt, eng Kombinatioun vun Ieselsfest a Stroosseverkaf mat vill Animatioun fir Grouss a Kleng. Freides geet et lass mam Stroosseverkaf am Zentrum vun Dikrech. Owes um 7 ass an deem Kontext am Stadkär och e Concert mam DJ Siano ugesot. Samschdes den 28 ass nieft dem Stroosseverkaf am Zentrum dann och Ieselsfest am Park bei der Gemeng. Fir déi zwee Sitë mateneen ze verbannen ass deen Dag e grousse Rallye duerch d'Commercë vun Dikrech organiséiert, wou ee muss no de verstoppten Ieselcher sichen. Den Dag drop, den 29 Juni, invitéiert d'Kommissioun fir dat interkulturellt Zesummeliewen erëm vu mëttes 12 Auer un op hiren interkulturelle Picknick am Park bei der Gemeng, wou Plaen aus der ganzer Welt zerwéiert ginn. Jiddereen bréngt eppes aus senger Heemecht mat a sur place gëtt dann alles gedeelt. Den zéngte Juli ass den Optakt vun Al Dikrech mat dem Vernissage vun der Palätirer Summerexpo am Kulturhaus. De ganze Programm fannt Dir op www.aldikrech.lu. Den dräizéngte Juli, Sonndes, ass vu moies um 10 bis owes um 6 och en Porte ouverte bei der Arméi um Härerbierg ugesot, wou een Abléck an der Arméi hir Aarbecht kritt, wou ee sech awer och fir op engem Familljefest ameséiere kann. Den 18 Juli Mëttes um 5 ass hannert der Schwämm de groussen Opening vun der neier Dikrecher Plage, déi bis Mëtt August ënnert dem Numm Plage leeft an nieft engem flotte Kader vill Animatioun ze bidden huet. Um éischten Dag gëtt et fir d'éischt e Patt vun der Gemeng. Vun 8 Auer un trieden Seetotree an dann duerno den DJ Skid op. Et gëtt all Dag eppes aneres gebueden. De ganze Programm fënnt een op der Facebook-Säit. Plage zu Dikrech. Den 18 Juli ass owes um 8 an der Eller Kierch den Optakt vum Forum international pour flûte et piano an den 19 Juli ass erëm de Rendez-vous fir de Kids Day vum Syndicat am Park bei der Gemeng. E Fest mat Iessen, Drénken an Animatioun, wou d'Kanner op de Stänn vun de lokale Veräiner en neit Hobby kenneléieren, zum Beispill Handball oder Volleyball spillen, en Instrument,